Миигин тоҕо ыллаппаккын? Ыллыым ээ, ыллыым. Эн уйгулаах уугун уйгуурдуом суоҕа. Эн айылгылаах санааҕын аралдьытыам суоҕа. Эн хоргус санааҕын куттуом суоҕа. Аргыый, аргыый, аччыгыйдык айаҕым иһигэр ыллыына, ыллыы. Мин ыллыам эн утуйа сытар уйгулаах ньуургун, намчы солко ньалҕаххай баттаккын. Субуйуу солко субуллар суһуоххун, хара хааһын ханыытынан хараннан хаһылыччы көрөр арылхай хараҕын арылыйа арылларын, сииктээх сир сибэккитин сэбирдэҕин курдук тэтэркэй имнэргин, ойуу курдук оччугуй уоһун аргыый аһыллан көмүс тииһин күлүмнээн көстөрүн. Күндү түөһүн көппөҥнөөн көбүөхтүүрүн нарын-нарыннык талбааран хамныырын тоҕуллаппаккын. Аргыый, аргыый, аччыгыйдык айаҕым иһигэр ыллыым ээ, ыллыы. Мин ыллыам Эйигин үрүҥ күн анныгар үктэл буор үрдүгэр баайдааҕар бастатан үптээҕэр үрдэтэн күҥҥэ көтөр күндүттэн күндүргэтэн этим-хааным ирэн эт сүрэҕим эҥмэниэн таһыччы таптыырбын эн тускар кытыаста умайар кытарар уокка тутта буккуллуом будулуйар муораҕа төбөбүнэн түһүөм үөрбэ тимиркэ өтөрү үөлүллүөм сынтарыйбат сымнаабат сытыы буулдьаҕа түөспүнэн көрсүөм өлүөхпэр дылы өһүргэтиэм суоҕа саам тухары санаарҕатыам суоҕа аргыый аргыый аччыгыйдык айаҕым иһигэр ыллыым ээ Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэрбит, театр сэҥээрээччилэр. Бүгүҥҥү биһиги ыалдьыппыт Саха театрын сүрүн режиссера, Саха Республикатын искусствотын үтүөлээх деятеля Руслан Тараховскай. Биһиги Русланныын Москватааҕы театральнай, үрдүкү театральнай училищеҕа бииргэ өрөммүппүт, устудьуон кэммитин бииргэ атаарбыппыт. Уонна бу баччааҥҥа диэри Сахабыт театрыгар үлэлии сылдьабыт. Үтүө күнүнэн, Руслан. Үтүө күнүнэн, Ньургуйаан. Чэ кэпсэтиибитин саҕалыахха. Эн бу Руслан Тараховскай. Тараховскай диэн наһаа интэриэһинэй араспаанньалааххын. Элбэх киһи интэриэһиргиирэ буолуо, бу араспаанньан туох төрдүлээх, силистээх буоларын. Эн төрүччүн туһунан кэпсии түһүөн дуо? Э, мин буоллаҕына туох хос эһэм быһылаах диэн билэбин. Э, хос эһэм Хоҕурууттан кэлбит. Билбэтим ол хоҕуруу арҕаа, арҕаа хоҕуруу диэкиттэн хаҕа иһэригэр туох биричиинэннэн кэлбиттэрин билбэтим. Онон кэлбиттэр туох удьуор музыканнарын билэбин, удьуор музыканнар эбит, скрипкалаахтар эбит, уонна дьиэ кэргэнинэн кэлбиттэр. Уонна кэлэн баран ити Витим диэкки Өлүөхүмэн нараа өттүгэр били Витим диэн иһит баар дии. Ол онно олохсуйбуттар. Онно олохсуйбуттар, онно эһэм төрөөбүт үһү. Ол эһэм төрөөн баран кэлин ол аҕатын дьонун эргэтин кытта ол Өлүөхүмэҕэ кэлбиттэр, онтон Өлүөхүмэттэн Дьокуускайга кэлбиттэр. Ол Дьокуускайга манна эһэм тугунан үлэлии сылдьыбытын билбэтим гынан оттон музыкант музыканнар буолла ди. Ол музыка музыканнар ону баар ким эрэ билбитэ болу ол кэнниттэн министерство образование хаха министерствота Бүлүү куоракка ыыппыт эһэбин. Ону эһэм Бүлүү куоракка тиийбит, ол музыкальнай үөрэхтээҕи музыканы скрипаһын, скрипач буллаан, ол иһин ыыппыттар быһылаах. Ону Бүлүү педучилищ Чернышевскай аатынан Бүлүү педучилищетыгар педагогунан киирбит музыка учууталынан. Онно онно үлэтин хаҕалаан киирэн барбыт. Уонна оркестр тэрийбит Бүлүүгэ. Уонна ити Марк Жирков дьыалатын хаҕалаатаҕа, этэн халҕаатаҕа дии. Марк Жирков манна Дьокуускайга кэлээҕэр. Ол Марк Жирков музыкальнай наследиетин ол Бүлүүгэ халҕыыр. Дьону, оҕолору үөрэтэр, педучилищеҕа студеннары үөрэтэр. Онно ыал буолар эбээбин кытта Бүлүү тымпы уонна хампык кардыар Өргүөт диэн алаас баар Бүлүүгэ. Ол онтон кэлбит эбээм Николаева Акулина Сидоровна. Кинини кэргэн ылар. Ол эһэм Тарковский Абрам Владимирович. Ол киниттэн үс уол төрүүр. Ол уол, ол кыралара мин аҕам. Ол аҕам оттон ийэбин кытта холбоһон үөһээ бүлүүгэ олохсуйан Мегржевская Светлана Николаевналыын ыал буоланнар бу биһиги төрүүбүт буоллаа дии. Үөһээ бүлүүгэ. Онон буллааттан төрдүлэрим ол аҕам өттүнэн ол арҕаа сирдиэкиттэн кэлбиттэр уонна ол Саха сиригэр Бүлүүгэ олохсуйаннар төрөөн ууһаан бардахтара ити курдук. Улаата төрүттэрин олох бэйэлэрэ эмиэ кырдьыкэн бу мээнэҕэ режиссер буолбатах буоллаан дии. А, оттон музыкаҕа, скрипкаҕа оонньуур дэтин дии. Эһэм аҕам өттүнэн искусство дьоно буоллаа дии, музыка эн өттүнэн. Аҕаны мен наһаа чуттук ыллыыр дии. Аҕам буллаҕына туох мелодист, эмиэ музыкант, культура, искусство үлэһитэ буллаа дии. Эмиэ ырыа айааччы, ыллааччы буоллаҕа дии аҕам. Онтон ийэм булла учуутал Светлана Николаевна Мегежевская диэн Үөһээ Бүлүүгэ учуутал уонна оҕолору иитээччи. Интернетке элбэх оҕо иитээччитэ, үөрэтээччитэ, такайааччыта булла ди. Онтон кэлин ити Петр Николаевич Тоборуков аатынан музейга заведующайынан үлэлээбитэ. Бу пенсия таххыа дуо? Билигин бочуоттаах хынньалаҥҥа пенсия олорор.

болотунан устан кэлбит. Онно кэлэн баран ол үөһээ бүлүүгэ бүлүү өрүһүнэн устан кэлэн баран онно бурдук үүнэр сиригэр намыҥа биэрэккэ тохтообут. Онно буоллаҕына үлэ баара буолуо диэн түстэҕэ дии. Дьэ онтон онно үлэлээн хамнаан ыал буолан дьэ дьиэ туттан оҕо төрөтө бу ийэм төрөөтөҕө дии. Ол иһин Мегежекская диэн булбут. Э онно буоллаҕына ол тоҕо Мегежекская диэн булбутун дьигинэ хэмээн эттим. Ону буоллаҕына

Ол аата эн тобу режиссер буолаҥҥын бу халкаан истэҕин дьэ дьонун төрүттэрин туохтарын Аатын ол холобур били искусство эйгэтигэр иһин биир хааммар баар буолан тардыбыта буолу. Аннык ти? Диһан үгүн. Оттон эн бу чопчу оҕор дэккэттэн бу артыыс буоларга ханаммытын дуу, эбэтэр атын идеҕэ таласпытын дуу? Атаалар бааллар ити оннук. Били туохха бастаан ол үөһээ Бүлүү Намыгар оскуолаҕа үөрэнэ артахпына ийэм музыкальнай школаҕа үөрэттэри бүтээспитэ. Оттон бу уонна ол даҕаны Дьокуускайга манна ити туохха университет аттыгар Хайсар Үкүөл аттыгар музыкальнай школа баар еді. Онно Емельянов диэн киһиэхэ баян уруогар үөрэммитим. Оттон баяҥҥа үөрэммитим. Уонна Хайсар Үкүөлү туоруу-туоруу уон төрдүс оскуолаҕа үөрэммитим бэһис кылааска. интернекка олорон. Онтон дойдугун ахтан хайаан ин биир хыл үөрэнэн бараммын төптөрү үөһэ билио дойдугар кэлбитим. Онна бараака баатынан исидара бараака баатынан оскуола үөрэнэ үөрэнэбин музыкальный школа үөрэнбитим. Василий Василиев Артур Васильевич диэн педагогка Онно буллаҕыныттан ол музыкальнай школабын бүтэрэн бараммын Үөһээ Бүлүүгэ Михаил Андреевич Алексеев аатынан гимназия үөрэнэ киирбитим, республиканскай гимназия. Дьэ онно ол үөрэнэ сылдьан сырыттахпына, били

Ол хаҕана били тоҕуон аҕыс сыллаахха би оскуоланы оскуоланы бүтерэбит саҕана буолла бары юрист, экономист идэлэрэ буолла хатар муода курдук этэ. Бары юрист, экономист өттүөр бэлэмнэнэн дьаллар этэ билгүөрөнөр табаарыстарым. Ону мин эмиэ ол долгунугар уйдараммын эмиэ юрист буоларга бэлэмнэнэ жуутум. Онтон Оны оллаан арай ол бэлэмнэһэ тахпын арай көрүдүөрүнө хаамын истэхпинэ ол учуталым Софронова Наталья Ивановна английскай тыл учутала Эйиэхэ олох бассыбат диэбитэ. Юрист буолар, офиска олорор, туора документы кытта хайыыр үлэлиирин олох бассыбат диэбитэ. Эн наһаа творческайгын бу концерттарга, туохтарга, гимназия, творческай олоҕор үрдээх активнайдык кыттаҕын ону бу көрөрө диэн баран хаһыаты уунан билбитим. Онно бу Шепкин аатынан театральнай институтка набор буолар бу тоҕуон аҕыс сыллаах бу диэт. Онно манна эн барыаххын наада дии диэбитэ. Оны ол хаана мин театрын олох билбэт билбэт этим. Били Дьугус төрөөбүт дойдуора үөһэ билиге били спектакль кэлэн хака театр көрдөрөөччү, ону биһи тыыммакка көрөөччүбүт, сценкалары көрдөрөөччүлөр, ону тыыммакка эмиэ көрөөччүбүт, наһаа сөбүлүүр этибит. Гынан баран театр диэн тугун иһин олох билбэт этим.

Онтон бу Дьокуускайга туттарса кэллэхпит. Ол ийэхэрдээри маннык олох артыыс буолуохпун баҕарабын диэн эрдэттэн баҕа хаанааһа оҕо этэ. Маннык хайдары маннык э, случайно диэбит Эмискэ кэлбитэ диэ. Учууталым хайан эрэ кини тылын истэммин диэбит курдук эрэ. Били туттарсы туһунан кыратык кэстиэххэ дии, оннук ылаана. Элбэх били саха иһиттэн араас улуустарыттан, дии, деревнэлэриттэн кэллэхпит дии оҕолор. ол артыыс ситтиэр бараа үөрэнэ бараарылар наар боҕоҕо кэлбит этэ диэ оннук этэ оны эн били үөрэнэ сылдьан үөрэнэ киирэн баран кэпсээбитин диэ били хадьа үрэхтэммиккин аны кэпсээбит опера театрыгар били дэриэбинэттэн кэлбит буоламмын касьянов баня диэн табаарыстаахпын ол табаарыйым билигин Корон нэһилиэгэр туох эмиэ бэйэтэ театры халайар оннор тугу көр көргүлүү театр онуаһыйар ону кинилин опера театрын усту хааман иһэбитары ону олар арай туорулхом маз хан зал курдук киирдибит хабыс харан олно уота уотар араас бүттөр ону көрө жобу үөһүнүн көрө жобу о космический хараал курдук арай бааньа кэнни бүттэн баран иһэм арай үттэннэ көттүм ону көттүм онна лоң гынан түстү

Онтон киһим ханна эрэ ыттан ыраах буолан түстэ. Оркестровай яма тыаһаабыппын. Опера театрын киэнигэр. Манна олоппосторго, пюпитырдарга. Оннук буолан турардаах. Сүрэхтэммит. Ньургун Боотур операны оҥоро сылдьаммын оркестровой яма аттынан элбэхтэ аашыбын көрө манна охтубутум дьикти бай мин кэлэн түспүтүм Аны бу Москваҕа туттарсан киирбит диэ тоһуонаҕа сыллаахха. Онно опера театрыгар наһаа да сүдүк үөрэммиппит уонна бу үөрэммит кэммитин кэммитин буллаҕына бииргэ муһуннахпытына ахтан-санаан ахтан-санаан ылабыт уонна хайдах эрэ түөрт сыл түргэн баайытык ааспыта дии. Үөрэммит иин түгэннэргиттэн кэпсиэн дуо? Оттон били бастаан туохха Москва тиийбиппитигэр били ардах түһэ турар этэ уонна ардах түһэ турар этэ дии онно бары бэйэ-бэйэтин билбэт этибит. Ону автобуска киирэн баран бастаан сөхпүтүм диэн наһаа үчүгэйдик көрсүбүттэрэ. Вот эти Икарус автобус туох онтон били тугунан Москва остановеннаабыппытыгар дьэ ол Алла Пугачева деді ол туох деді ол диге ону бии бары ите хайыс да хайыс били түннүгүнэ улахан куораты көрөн онтон общежития кэлбиппитигэр били тортаах иһин көрсүбүттэр торт бөҕө учуталлар бу бара баалла ону хөхпүтүм аайбын аhaa үчү учуталлар түбэстибит диэн дии санаабытым уонна кылаас баҕайыта көрсүбүттэр кылаас үчүгэй баата көрсүбүттэр оннуттан хөхпүтүм диэн били студенческай билет ермоловскай залга барыбытын олордубуттара диэн бастыы курс уонна Николай Александрович Аненков диэн улуу артыыс были студенческай билеттэрбитин манаахаптаах им биэбиттэрин кэннэ были пророк диэн Пушкин хоһонун аахпыта ди онно ахтаахтаахтаахта онно жги диэн ону биһиде кыйан баран сердца людей диэбитэ били слюзнёв иһин ытыы олорор этэ хара ол каддар өйбөр үйэхасту харахаана албыт ол ити бастыы курска хаҥа калиины кытта хевээстээх ити каддар Уонна атта биллэн турар эһиги болла ди. Однокурсниктарым эми бары хаддар өйбөр хаалаах бытыман херейдер характара таңастара хаптара кытта он таңастарын хаптарын кытта өйдүүн мин була оннук дебютүй болаа бу сүүтерелаатым он бары били токтор эн тура маннык ырпаахлаакка үн өйдүүбүн Руслан эйчхай тур онтон блеким аны той палыш били токтор чоппуска онорун курдук маннык зонтига эре ууна уна Москва астын батыһыннар быта же

долгуйбутум аа аан бастаан көрдөхпүтэ москваны бу дьокуускайы да билбэккэ үчүгдүү билбэккэ сылдьаммыт эмискэ москва онтон тещепкиҥҥэ буоллаҕына били двориктаахпыттыбын дворигар киирбитим буоллаҕына былыргы убаһалгыннааҕар эдим он тохсус үйэ индиев куду пушкиннаах индиев куду халгыннааҕар онну киирэн ма эмиэ хаддар сүрэхпэр быарбар

Театр, э, Москваҕа дьаҥҥын театрдарга, музейдарга наһаа дьарыгын өйдүүбүн. Онно кэлэн кэпсээччигин диэн манна сырыттым, Миронов титир онно сырыттым диэн Жевади кэлэн кэпсээччигин диэн биһиэттэн мин бэйэм улаханнык кыдьааччым оһох, ону эн кэллэххинэ били кэпсээҥин кэпсээҥин истэммит биһи ол онно эмиэ театрдарга, музейдарга сылдьаатааччыбыт. Онтон туох буллаа дии били? Тоҕоро испиктээкилдери хайдаары хөбүлүүр аҕайтым. Онно били Москваҕа били биир театр атын, атын театр габатах олох атын көрөҕүн, онон барыта чугас-чугас, ол иһин бу онтугатын хөбүлүүр аҕайтым били. Араас-араас спектакльлэр барыта майгыннаспаттар олох бэйэ-бэйэлэригэр. Онтугатын хөбүлүүр аҕайтым. Ол иһин ити кэрийэ хатыыр этим. То музейдарын туһунан этэ да барыллыбак. Онно итого барытын кэрийэн бүтэрбэккин бу Москва музей. Наһаа элбэх музейдаах, туохтаах. Оны били учууталларбыт ол били кылгас кэм баар ол иһин билигин эрэ кэрийдэххитинэ кэрийиэххит диэбиттэр хайдары өйбөр хаалаабыт ол иһин кэрийэ сатыыр этим диир курдук онтон дьэ бу үөрэхпитин бүтэрэммит саха театра үлэлии киирбиппит онно эн бастакы оруолун биирдэ куоракка диэн ол эбэтэр бэйи ромео джульетта испиктээкилигэр ромео рол этэ ол ол ролгун хайдах ылыммыккыный Оны туохтан хөҕөмүнэ били хадда эрэ маннык бириэмэ дьикти баай. Эбэтэр туора баар да билбэтим ону били театр опера балета шепкиҥе туттарсаһартахпытына били комиссия олорор этэ били Селезнев таайын олороллор онно кого кого хочешь ну сыграть тем вопрос тебе диэбиттэр если станешь актером индивидуально били өйбөр туох эрэ баар били Ромео диэн били популярнай этэ баттар Ромео. Өйбөр ону эрэ билэр буллаам. Улаханнык тугу да оччо аахпатах ин киһи. Ону Ромео өйбөр тугу кэлбитин. Онтука ол шипкини бүтэрэн кэлээт Андрей Савич спектакль туруо бутур Ромеоннан ылбыта ди. Онно Ромеонан ньаутумну. Ону тижиктир диибин. Интереснай бай битти.

Руслан премьераҕынан уһун дьоллоох айар үлэни баҕарабыт, былыргы Ромео Бу хаартысканы буллаҕына Михаил Николаевич Гоголев бэлэхтээбитэ Анна Ивановна Кузьминалыын киирэннэр, ону буллаҕына икки тыһыынча түөрт сыллаах «Ромео и Джульетта» спектакль премьератыгар буллаҕына кинилэр студия бастакы Щепкиннэр Михаил Гоголевтаах Ромео и Джульеттаны оонньообуттара Бион сыла буолбута. Татьяна Мариевалыгын. Онно анаан дьэ биһиэхэ бухарскатын бэлэхтээбитэ Михаил Гоголев. Онно бэлэхтээри туран маннык гынар онно. Эһин эһин шүребиккин диэбитэ. Ону мин үөрбүтүм аҕайбаччы улахан артыыстартан маннык бэлэҕэлэн. Онно Анна Ивановналыын иккиэн алгыс тылларын этэн Шөй баайылыттан ханааларын эппиттэригэр наһаа долгуйбутум. Маны ламмана, онуттан маны айар үлэбэр туох курдук оҥосто сылдьабын били. Талисман курдук, харысхал курдук оҥосто сылдьабын, куруук көрө сылдьабын. Ол иһин манна столбар турар. Эн бу театрга артыыс быһыытынан хас сыл үлээбиккинэ Руслан Ото мин били кэллэ кэлээт кэллэ кэлээт буллаҕына били үлэлии сылдьарбыт кэмигэр буллаҕына ким Анатолий Павлович били режиссер иитиллэн тахсыахтаах диэччи режиссер иитиллэн тахсыахтаах ону хайаан да бэһээт режиссер иитиллэн тахсыахтаах курстан иин диэччи ону ким үөрүнэрий, ким үөрүнэн хэби режиссер үөрэҕэр диэн этии хаста да эппитэ. Онтон бүтэһигэр били илиибин оттон мин ууммутум. Оттон мин үөрүннэн көрбүк киһи дуу диэн диэммин ууммутум. Ону ууммутун эн да диэн хөхпүтэ онтон мин үөрэнэн көрүм Андрей Савичтыын кэпсэтээр диибит онтон биирдэ манна спектакль буола турбута ким эрэ диэн спектакль этэ онно алампа быһылаата олох олох дьэбэрэтэ дуу олох оонньуура дуу онно туохха массовкаҕа оонньуура диибит онтон былааны бараммын Андрей Савич хоһугар барбытым онно хахалыы таҥастаахпын оны киирэн кэллим хоһугар оны киирэн кэлбитим Симон Петрович Федотовтыын кэпсэтэ олороллор этэ саар эдип туһунан кэпсии олорор ону миин көрдө онтон андерсач дурас диибин киирдэҕим туох хайа туох буолла диэн тугу кэпсэтээр гынаһам диэбитигэр режиссер болоппун баҕарабын диэбиппэр бай диэбитэ онтон хиимэн дьикти бааты көрбүтэ оны ан тол тоҕон ханаа кэллиниин диэбитигэр оттон мин болоппун наада оны ханаа кэллимиин диэбитэ чекале хажжаарара диэбитэ Онтон ол кэнниттэн Симон Петрович Федотов кэлэ-кэлэ дьыалабык хайаста, дьыалабык хайдаҕай диэччи. Били ол туһугар ыаддьар курдук. Ону ол эмиэ хайдаар эмиэ аманнык режиссер үөрээр киирэрбэр эмиэ күүскэмэ курдук этэ. Ача кытаат кытаат иин диирэ. Онтон чаажы үөрэнэн киирэн барбытым сыыйабаайыты. Икки тыһын чекке хыл бүтэһигин диэккиттэн үөрэнэн киирэн барбытым. Уонна икки тыһыынча алта сыллаахха бүтэрдэҕим дии. Ол хата суол нөҥүө турар этэ, ону сүүрэ-сүүрэ манна сүттээбин онньоон үһүрэн таххабын үөрэнэбин, онтон онньуун үөрэн. Оннук хата алҕас бүтэрээшпитим. Оны манна били Андрей Саввич спектакль туруорарыгар били аттыгар олороммун барытын уһуран олоробун, көрө олоробун. Оны мия маннык кынагана эте олорор, барын үөрөтө олорор этэ. Практически хаддары үөрэммитим. Оны хүрдэ алба оннук олороммун үөрэммитим били Андрей Саввичтан аттыгар олорон

саха иһириттэн үөрэнэ театральнай институкка үөрэнэ барбыт оҕолор эдэркээн оҕолор ленинград блокадатыгар түбэспиттэрин туһунан испиктээкили туруорбутун уонна бу хас да сыл буолан бараҥҥын билигин бу испиктээкили эмиэ хаттаан туруордун Маннык ыйытыылаахпын. Ол урукку аан бастааҥҥын уонна билиҥҥи туруоруун туох уратылааҕый? Оттон ити били кэрэ көмүс кэлигэр диэн бастаан преддипломнай курдук этэ, онтон ол турамман били дипломнай была буолбута кэлин. Ол кэрэ көмүс кэлигэр. Ол буоллаҕына Ефим Николаевичтаах, ити Андрей Савичтаах, Валентина Александровна Александровна Чусовскаялаах маннык хаддар сүбэлээннэр итиннэ оҥорон киирэн барбытым. Ону ол хагана буллаҕына улахан бааманнык тема, улахан баа материал буолан буллаҕына туох уонна срога наһаа чугас буолан буллаҕына хайдара ыксаллаах оҕустук маннык турбуппут, оҥорбуппут. Онно буллаҕына ол иһин мотон естественно документальный материалларга олоҕуран туруордахпыт дебатта. Оттон ити алтыс студия бүтэрэн кэлбитин кэннэ спектакльгэ ити киллэртээтибит бэйэбит оннубутугар онно дьэспиктаагыр хаддар хаҥалыы тыыннанна өрө көтөҕөлүннэ уонна өссө ити материалы диринник үөрэтэн холобур хаҥа хыаналары киллэртээн биэрдим ити история дьиҥнээхтик буолбут түбэлтэлэри ити евгения липковская кинигэтинээн валентина александровна эмиэ холобур чусовской гоша туһунан эти ахтыыларынан исай попов кинигэтиттэн Ол иһин буоллаҕына хадда эрэ өссө туга күүһүрдэ били документальнай темата өссө күүһүрдэ, өссө олоххо буолбут түбэлтэттэн диэн өссө эмиэ кэҥээтэ. Ол иһин холобур бу спектакль онтон хадда хаҥа оҕус тыыннанна уонна көрүҥнэннэ даҕаны. өссө дириҥээтэ дии санаан эрэбин. Ото бу билигин репетициялии дьабыт премьера то бу тохсунню балтыс күнүгэр блокада аҕыһон сылыгар анаан онньохтаахпыт. Хас бирдии режиссер туспа көрүүлээх, суоллаах-истээх буоллаа ди. Эн буллаҕына бу испиктээкили туруораргар туохтан саҕалыыгыный уонна ордук ханнык жанрдарга үлэлииргин ортороҕун? Оттон Аҕа театрыгар үлэлиир дьон мин Баһылай Михайлович Фомин, Андрей Савич Борисов, Сергей Станиславович Потапов үлэлэриниттэн көрдөҕүм небат дии көрөбүн. Юрий Алексеевич Макаров манна кэлэн эмиэ көрдөрөөччү спектакль, Петр Туруханович Скрябин көрдөрөөччү спектакльлэри

мин буочарым хайдах буолар диэн биир араас таккуйдар бааллар бу онтон айымньыны кытта үлэлииргэ билики Микеланджело эппитин курдук тоқ пар лишнее барытын ыла эһэбин диэн литератураны кытта үлэлииргэ уонна бэйэн көрүүгэр подстраивайдыгым буллаа ди уонна холобур ол Андрей Савич холобур үөрэппитинэн даҕаны ол Станиславскайынан даҕаны холобур иһин биир событие действие диэн баар буолуохтаахпыт ди событие действие уонна артыыс оонньооһуна атмосфера ити барытыттан профессиональнай навыктарын биир баар буолуохтаахтар буону тутуһаан оттон ханнык буочар диэҥҥэ булла мин холобур интуиция искэр туох баара холобур улаханнык онно туох кэлэрин испиттэн кэлэрин ону оҥороҥ бэйэбиттэн туох тахсарын бэйэм айылҕабыттан туох тахсарын мэйииттэн туох кэлэрин ону оҥоро сатыыр ол улаханнык кими даҕаны үтүктэ да сатаабаппын ким эрэ курдук буола да сатаабаппын мин бэйэбиттэн туох тахсарын оҥоро сатыыбын Оччоҕуна иһин биир бу киһи ытыһын курдук ким биир эн ытыһын ким яда майгыннааҕа буолар бу суолун иһин мээҕэттэн тахсар буоллаҕына онтон ханнык жанр ин диэҥҥэ үлэлиир диэҥҥэ мин то бу кэлин бу аха театр оҥорбуппун көрдөххө үксэ аха литературата дей литературата уонна биир эмити зарубежнайга зарубежнай классика им бар ону Миха барыта интириэһинэй диэханыын. Ол суруйааччыны Миха туох үчүгэй? Суруйааччы туга эппитин уонна суруйааччыны арыйа сатаан интириэһинэй уонна артыыһы кытта артыыс иһиттэн хостоон таһааран образ оҥоро сатааһын үчүгэй. Ону ордоробун уонна талааннаах дьоннору түмэн ол дьоннору хамсатан үлэлээһин диэн миэхэ арыый чугас дии саныыбын дьон талаанын арыйыы ордук чугас дии саныыбын оннук үчүгэй режиссер уонна артыыс дии артыыһы кытта хас биирдии режиссер олох тус-туспа атыннык үлэлиир ньымалардаахтар дии онтон эн артыыс үлэтин оруолун иэн арыйаргар хайдах үлэлээҕиний Оннуттан мин артыыс били тугун көрөбүн буоллаҕа ини били таһымын, дьоҕурун, кыаҕын уонна холобур иһигэр туох баарын иһигэр туох баарын көрөбүн. Ону сорох артыыс били иһигэр туох баарын билбэккэ да сылдьар буолааччы. Туох баарын.

Оннук холобур хас артыыска оннук кыммытын а. Оны бээлер да хөҕөллөр. Ишмин маннык онньукпун хэбиппитти диэн. Ол оннук миэхэ холобур ордук чугас. Бу искусство, оны театрга. Оннук э, режиссертан наһаа тутулуктаах артыыс үлэтэ. Им бир Артыыһы режиссер арыйар буллаа дии. Биир, бииргэ маннык үлэлэһэннэр. Бииргэ үлэлэһэн, бииргэ үлэлэһэн диэн ити үчүгэй. Бииргэ үлэлэһии диэн. Оччоҕуна дьэ үчүгэй спектакль таххар буллаа. Оннуттан спектакль оҥорорго мин артыыска наһаа тайанабын, тирэнэбин. Бары спектакльлэр бар барытыгар миэхэ артыыс артыыстар таһаараллар маннык. Өрө таһаараллар уонна сүбэлииллэр амалыыллар уонна этэллэр. Ханар туорайын халыйарын бахпын хорор көннөрөн биэрээчилер ити Иннокентий да каяраптайын эбэтэр ити Тимофей Тимофеевич Сметанинна эбэтэр ити Татьяна Ивановна Муреева Анна Ивановна Кузьмина холобур кинилер баар буоланнар мин холобур режиссер буолбутум диэххэ кинилер хохтора боллар мин хатаан режиссер буолуом Холобур, Хака театр маннык уһааран, уһуйан таһаарар. Хака театрын улахан артыыстара, туохтара кини өйөбүлэ тирэх буолан режиссер буолан эрэбин быһылаах тиһаныыбын мин. Артыыс өйөбүлэ хоһхан хайда бар режиссер булуқын булбакым оннук эн төһө да сүүс да түгүл талааннаах бол э, руслан эн саха сирин историятыгар аналлаах элбэх испиктээкиллэрдээххин. Ону бу театр иһигэр эрэ буолбакка, улахан стадионнарга, ыһыахтарга игин элбэх үлэни таһаарбытын. Уонна бу историяҕа эн хайдах история тематыгар хайдах тайаммыккыный? история тематар онно биһигитин оттон театр аҕаһастаах артыыстара уонна биллэн турар учууталым Андрей Савич Борисов хирдиир буоллаа дии маннык теманы хайыба ыйар кэрдэр буоллаа дии уонна холобур эн саллаар билбэт куттанар да буоллаххына ылан быраҕа эһэр ууга уонна эн анан харбаан тахсыахтааххын таккаан эбэтэр тахсыбаккын уону бэйэтэ бараалар бу оны эн Харбаан такка хатаан хатаан хата иһин тарбачыйан иһин таккыбытым гынан баран ыарахана да конечно гынам гынан баран хайда эрэ хайда эрэ маннык ити историческай темаларга иһин маннык били Андрей Хаус көмөтүнэн арыый маннык үлэлиир буолбутум буолан харысхаал харысхаал буолан иһин үлэлиир буолан билигин арыый үөрэнним ити ыараханма темаларга үлэлииргэ. Оннуттан биллэн турар, Хаха театрын айымньылара, улахан айымньылара айын ити сиэр-туом буллаҕа ди. Сиэр-туом баар уонна тыыннаахтыы, дьиҥнээхтүү олоро сылдьыбыт дьоннору, улахан образтарын туруорарга биллэн турар сиэри-туому тутуһуохтааххын. Хаха театра буллаҕа ди. Уонна Хахалыы эйгэ буллаҕа ди. Дириҥ уонна таа били туох таарыллыбат иини туохтар бааллар ону буллаан оттон биллэн турар онно сиэри-туому тутуһуохтааххын онно биллэн турар мин син биир били улахан эти стадиоҥҥа да буолар мероприятиялары оҥорорбор эмиэ айылҕаны кытта алтыһаҕын эбэҕин аһатаҕын көрдөһөҕүн ааттааҕын Онтон ылсаҕын буоллаҕа дии. Онно киһи быһыытынан эмиэ маннык маннык оҥоһуллан таххарбар, уһуйуллан таххарбар онно үлэлиир сүбэлиир амалыыр киһи быһыытынан эдьиий Дуоран этэбин. Эдьиий Дуоралыын алтыһан үлэлиибин. Онно кини сүбэтинэн аматынан эмиэ сүбэлээн-амалаан, арчылаан, араҥаччылаан буоттан этэҥҥэ үлэлии хамныы сылдьабын диэх диибин. Театр театр суолтата эн олоххор, дьон-сэргэ уонна норуот олоҕор Оттон биллэн турар, Саха театра сүрдээх дириҥ силистээх-мутуктаах. Биһиги саха норуота тумус дьонно тумус туттар дьонноро Былатыан Ойуунускай, Өксүгүлээх Өлөксөй Күлүмнүүр, Алампа оҥорон таһаарбыт театрдара буоллаа дии. Онон биһиги буллаана эппиэтинэстээх баа үлэ сылдьабыт. Биһигиттэн үрдээх элбэх тутулуктаах, ону буллаҕына биһиги бэйэбит оттон өйдүүбүт буолла ди. Ол иһин буллаҕына туох дьон олоҕор уонна норуот олоҕор буллаҕына туох ыйан-кэрдэн ыйыы-кэрдии да өттүнэн, олох-дьаһах да өттүнэн манна туруорууллар-туруоруулар. Ол аата биһиги улахан дьоннорбут туһунан испиктээкиллэр, аан дойду классиката, нуучча классиката, саха классиката уонна бу билиҥҥи хуруйааччылар, билигин айар хуруйааччылар барыта холбоһоннор быһыанаҕа көстөллөр. Ону бу биһиги артыыстар, режиссердар, худуоһунньуктар үлэлээн таһаарабыт. Ону дьоммут-сэргэбитин онон иитэбит. Ол аата буллаҕына, Аха театра дьону иитэр, сомоҕолуур үөрэтэр, такайар даҕаны суолталаах театр буоллаҕа дии. Били биирдэ ыйытамын буллаай Андрей Савичтан. Хаха театра сүрүн сыала-хоруга тугуй түмүгэр эттэххэ диир курдук ону. Саха элитэтин иитэн таһаарар театр диэбитэ. Ол өйбөр хаала албыта. Ону элитэ диэн тугуй диибин. Элитэ диэн интеллигенция. Быраастар, учууталлар, туох тыа хаһаайыстыбатын да үлэһиттэрэ итинник үлэһит дьоннор буллаа дии. Үөрэхтээх дьоннор. Уонна туох дойду хайдыытыгар бэйэлэрин кылааттарын угар уонна ол тугар үлэлиир дьоннор диэн интеллигенция диэн. Ону иитэн таһаарар театр диэн эппитэ. Ону Онно эмиэ кыттыһабын, сөбүлээбин. Үөрэххэ туттарсарбытыгар уу эттэ саастаах оҕоллоон дии. Ону үөрэххэ киирэргэр эн бу Алампа айымньытынан эмиэ туттарсан киирдэҕин дии. Онно Алампа эйиэхэ тугунан чугаһай? Алампа Саха театрын төрүттээбит киһи. Оннооттон мин бэйэм айар киһи быһыытынан саха уус-уран тылын үрдээҕин сөбүлүүбүн. Уонна холобур ити спектакли уус-уран айымньыны оҥорор буоллахпына тыл диэн миэхэ наһаа суолталаах. Уонна холобур ити Өксүкүлээх Өлөксөй, Ойуунускай, Алампа бу балар кинилэр айымньыларын уус-уран тыллара холобур айымньыны сүрдээҕин көтөҕөр, киэргэтэр. Уонна тылтан күүстээх туох да баҕан дойду тыл күлүүс, тыл иччилээх Ол иһин буоллаҕына, холобур, Алампа диэн тыл иччитин да өйүгэр-сүрэҕэр, быарыгар лаппа күүскэ иҥэриммит илдьэ сылдьар киһи буоллаҕа дии. Ол иһин холобур, олонон буолуо, Алампа миигин абылаабыта, сүрэхпэр, быарбар киирбитэ. Ол иһин холобур, айар киһи быһыытынан кинини үрдээҕин өрө тутабын. Уонна кини айар үлэһит быһыытынан Били кини олоҕун туһунан аахтахха, биллэххэ-көрдөххө наһаа дьон туһугар кыһаллар. Бу саха диэн саха омугун туһугар тугун барытын умнан туран үлэлээбит хамнаабыт киһи буолар. Ол иһин мин кинини эмиэ наһаа ытыктыыбын. Уонна кини театр киһитэ. Наһаа театр киһитэ. Ол иһин буоллаҕына хайда миэхэ куппар-сүбэр чугас баай. Ол иһин холобур ырыалар да тахсаллар, хоһоон да барар, театрга айымньылара да турара холобур үчүгэй баайбаны чэпчэки баайдык киирэр. Холобур Алампа.

Бэйэн наһаа музыкальнай киһигин. Араас инструменнарга оонньуугун уонна биһи киһи кутун тутар маннык киһи дууһата маннык таарыйар дууһатын таарыйар ырыалары айаҕын. Уонна бу хас эрэ хас таһыллааҕыта Алампа таптала диэн кэнсиэргин кэнсиэргэ кыттыбыппыт. Онно бырайыактаах этин. Ону дьон-сэргэ наһаа сөбүлээбитэ, астынан көрбүтэ, истибитэ. Уонна биһиги кыттааччылар биһиэхэ кыттааччыларга эмиэ хайда эрэ сонун этэ хайдары наһаа үчүгэй этэ бу алампа тылларын тылларыгар ырыа ыллыырбыт бу бырайыгын туһунан кэпсиэн дуо оттон онно пандемия буруйдаахтыыгыт аны били пандемия булаабыты тугу да гынарбыт хох булаабыт оттон олоробут били ол иһин буллаана дьикти бай этэ Онтон били кэлин били спектакльлэрин хоһоон ааҕан көрдөрөн дьоммутун химби маннык тута дьыхтаахпыт диэн буолбута онтон химби хаддары били бихим анна практически үлэлиги өрне аллахпыт вот олин туора тиипбек кудону гитара бар пианино бар дьибер ону хытан арай били хаһыан аратыласпыт били хара киниге бар это ону улам ол хыта көһүн да көһүн болар ону арай ааҕан барбытым алампа кинигете оны ааҕан барыппар кок-кок диэн хоһооннорун сирдээн сөбүлээн киирэн барбытым. Онтон биирдэ ол гитара ылан бараммын таккыы олороммун биирдэ ырыа таххан кэлбитэ алҕас. Онтон иккис ырыа таххан кэлбитэ, онтон аҕайах күн буоламмын үһүс төрдүс ырыа таххан кэлем, оны ырыа таххан ырыа бая таххан киирэн барбыта. Хайа наадым, оттон онтон хыалай программа таххан кэлбитэ. Хайа оттон мен маны ханнар гыныахпын наада диэм буолбута. Онтон били алам пандемия бүппүтэ. Ол хаһастанным. Ол кэнниттэн били Алампа саала тарыллыахтаах диэн буолбута дим онна Хака театры кыразал. Оны тугунан арыйабыттын Алампа имитинен арыллыахтаах буолла диэн буолла. Иннегенен кайдах пьесалаах это арый то хоус чөкө хоус диэн буолбутугар ата таптал таптал таптал аата түчү тапталаахтым онна бу тапталах эддер музыкальный хоустук оңорбут киһи иннен буолбута онна Оттон били аа олороммун манна ырыа киирэн эбэбит, манна киирэн эбэбит, манна киирэн эбэбит. Онно маннык ырыалар барда хайдары киирэ албыттар эһэп түбэсиһэн өйбөр хан өйбөр. Оны бэлиэтэнэн бэлиэтэнэн бараммын били эһигини хомуйан баран ол спектакль үлэһэн киирэн барбыт бүтте. Онтон ол спектакль премьерата болла, Алампа саала тарылынна. Оны ырыалар үшү баты кире албыттар, тэһеми үшү баты улаабыккыт. Дьонум эргэ меһе үлээбитэ. Онтон буллаҕына отто бу программаны аны хая концерт оҥордохпутуна диэн ити ким Олоҥхо театрын директора Мария Турантаева им булан сүбэлэһэн дорҕоон дойду дьарыктанан киирэн барбыппыт. Онтон бүтүһүгэр аны онлайн концерт диэн буолбута ди формата. Онлайн концерт булан оҥоро сүппүттэ. Онтон аны өссө хайааммын эс баччаттан программаны диэн баран ити Таатта улууһун кытта кэпсэтэн баран ол кимнээх Таатта улууһун баһылыга өйөөн аны фонограммалары билэн оҥотторон уолаттарга фонограмма оҥотторон баран аны ол ырыалары радиоҕа биэрбитим таһаттарыммын инньэ гынан испиктээкил Алампа таптала диэн өссө концерт тыыннаах дорҕоонноох уонна өссө альбом таххан кэлбитэ диир курдук ити инник туһаммыппыт Алампа бэйэтэ олох кырдьык эйиэхэ бэйэҕэ били туох биэрбит курдук да ислаан ырыа буолан тахсыахпын тахсыахтаахпын диэбит курдук этэ ону биллэн турар ол иннинэ били араас композитордар алампа тылларыгар ырыалар бааллар этэ оҕо эрдэххэ даҕаны үүрүҥ туллук мөлбөстүү диэн баар булла онтон бу Ото ол миэнэ били Хүлбэттэн тахкыр инник альбом буолан тахкыбыта дик интириһэнэ тахсан кэлбитэ. Төлөтөбөн диир курдук. Оту ити Алампаны олох таҥара оҥостобуна Алампа тылларыттан кини хоһоонноро уоннаттан айымньылара хайдар сүрэхпэр быарбар иҥэ аламбаран сыддьар онно тахсыбат уонна испиктээкил ин оҥорохпун баарым кини туһунан хаһан эрэ оҥорор иним оҥоруоҕун Руслан били этэллэр быты таҥара буолбут киһи киһи буолбут таҥара диэн ол кырдьыга оннук кырдьык барда аны ырыаттан киинэҕэ киириэххэ эн бу театрга эрэ буолбакка испиктээкилинэн эрэ буолбаккаҕын өссө киинэҕэ үлэлиигин онно ол үлэргин кэпсиэн дуо били ким Однокурсникпын, табаарыспын кытта Дима Татариновы кытта үлэлээбиппит. Онно бастаан Хаҥаласка баран Кытыл диэн кино устууппут. Бэйэбит сценарий хоруй охсууппут уонна бараммыт Тумул диэн Хаҥалас дэриэбинэтигэр Тиит Арыы Тумул диэккиннэн итинэн устууппут ити киинэни. Онтон кинотеатрга көстүбүтэ, премьералаабыппыт. Ол кэнниттэн эмиэ Дима Татариновка заказ түспүтүгэр Кэбээйи улууһун закааһынан «Саллаат сүрэҕэ» диэн Тимофей Сметанин олоҕум туһунан эмиэ киностууппут. Онтон ол иннинэ быһылаата «Завещание» диэн Георгий Башарин олоҕун туһунан документальнай киинэ оҥорбутум. Онтон бу кэлин Кэт Марсден туһунан эмиэ документальнай киинэ устууппут, онтукабыт түмүктэнэ илик. Ол хаһан тахсар эбит ол да биллибэт. Оннук чэ иһинник кыралаан ити киинэ эйгэтигэр били иһин кыралаан үлэлээтэхпит, техникатын, технологиятын билбиппит. Онтон ити ол иннинэ ол иннинэ били Вячеслав Семеновтыын Вячеслав Семенов Лыах диэн киинэ оруолга ыҥырбыта. Онно уһуллубутум. Ол киинэ оҕотох оруолум баара. Э ол Кытыл диэн киинэ онно бэйэм анньаабытым аа. Икки оннук эбит. Икки оруол киинэҕэ диэбит курдук. Оттон ол киинэ эйгэтигэр үшүө баайбыт кино устар үһү билээбитим аайы. Үшүө баайбыт. Конечно, үлэтэ ыарахан элбэх. Ону бу театр быыһыгар киинэннэн дьарыктанарга хайын эрэ бокуой баар курдук ти, биһиэхэ хайын эрэ. Онтон билигин театр олох дэлби театрга били бириэмэм барыта барар буолан билигин кэлин ити киинэҕэ ылса иликпин. Кэлин. Өссө даҕаны үлэлиир анаан суох да ти? Оо, баҕа баар, баҕа баар. Баҕа баар, онтон билигин театрга арый Театртан быыс булан хайдаҕа хайаабыт киһи, дьарыктаммыт киһи диэн баҕаһынаа баар. Театр, киинэ, музыка, бу барыта эйиэхэ баар. Театр, киинэ, музыка. Стадион бар десе. Стадион. Стадион. Чахчы эн мин ханаабар эн дьоллоох киһин бу эйиэхэ айылҕа Мин анаабар элбэҕи биэрбит. Эп театр да буоллун, киинэ да буоллун, музыка да буоллун, эн бу төрүттэрин даҕаны бу эби биэрбит туохтара буоллаа диэхэ дьоҕурдара. Онон онон сиэттэрэн бу мин тугу этиэхпин баарым назыйм аа хикмет суруйааччыппитини киниттэн ыйыппыттар, суруйааччыттан ыйыппыттар дьол диэн тугуй диэн. Ону кини эппит: дьол диэн Сарсыарда туран, олох наһаа баҕаран туран үлэҕэр барыы, онтон үлэҥ кэнниттэн дьиэҕэр наһаа баҕаран туран дьиэҕэр барыы диэн. Эн санааҕар дьол диэн тугуй? Отой ити туохтук итиһээмэ эппитти. Сарсыарда кыдьык туран баран тугу хаҥаны оҥоро айа артыыстаргыт үлэлии испиктээкил оҥоро маннык баран иһэр үчүгэй баа сырда. Сарсыарда баран иһэр, онтон киэһэ хойут дэлби халайан үлэлээн бүтэн баран дьиэҕэр тиий эмиэ үчүгэй баай. Тиийэн кэргэнин кууһаҕын оҕоҕун кыһыллыын дии курдук эмиэ ол хаама иһэккэттаа дии. Эмиэ үчүгэй бааты кэппит. Ол буллаа дии. Онтукам ман биирдэ дьол диэни хантара дьиҥнээх баатык чувствуйдаабытым диэн туохха билэ үһүс дети азии буолбута. Ол үһүс дети азиига Оле хаван иһим. Ону олам мин биле ыры айбытым, оны өркөннүн ылыбыппа. Андрей Хавус холгор манны ыры айдыбыт. Оны ыллаатыбыт. Э оны гаражка хуруйбутум ол ырыны. Дети Азии диэн ырыны. Гаражка манна хуруйбутум. Пианино турар этим анна. Бұралдыбыт пианино. Ол онно хуруйбутум.

Ол киһи бэйэ мустубутун мин были рациялаах аны просто хааман иһим хааман истэхпинэ арай ырыам тыаһаата Эптуйым күн алгыстанным Онаа шөрөтө. диэн ол тыаһаабыт орнун мен оны көтөн киирэн барбытым дэ хааман иһэн ырыам тыаһаата стадиоҥҥа мин дьоммо истээ диэн онно оны көппүтүм олох оны көтөн таккыбытым оны стадион үрдүнө дууһам көтөн таккыбыт онно онно дьол диэн оло битти санаабытым Ол көппүппүн. Оны бу мин дьоллоохпун диэн онно хайда эрэ ханаабытым. Ол аты туох эбит дьол диэн. Эн дьоҕурун дьоҥҥо туһалыыр буоллаҕына, вот дьоҥҥо, тоғра событияға, тоғра үчүгэйге туһалыыр буоллаҕына, дьоллонор эбиккин. Оны били премьера не ничего баатыктаҕастаҕын оннук өрүкүүлээх буолла эмиэ көтөҕөн көтөн дьоллоноҕун уонна дьоҥҥо туһалаах кыттан үөрэҕин мин дьоҥҥо туһалаах эбиппин мин норуокка дуу туһалаах эбиппин мин тугунан эрэ туһалыахпын эбэбин диэнтэн наһаа киһи дьоллонор эбит дии санаабытым ото билигин да оннук ханыыбын

Уонна түмүккэр бу биһиги күннү көрөөччүлэрбитигэр, инники кэскилбитигэр баҕа санаан. Сахабыт дьоно эһэргэтэ Сахабыт театрыгар бу Алампа төрөөбүт төрүттээбит Алампа төрүттээбит Хаха театрыгар куруук сылдьар буолуоҥ бу театр киһини, киһини уһугуннарар, үтүө күүстэрин түмэр, холбуур, уһугуннарар, сайыннарар, киһини үчүгэйгэ эрэ сирдиир тэрилтэ уонна бу артыыстар оонньуулара эһиитини куруук Саҥаттан саҥаны үтүөнү үтүөттэн үтүөнү оҥорорго үлэҕитигэр-хамнаскытыгар үчүгэйдик үлэлииргитигэр иҥ кынаттыы турдун. Артыыска эһиэхин көрөҕүт, артыыс эһиэхэ бэйэлэрин көрөр, бэйэтин көрөр артыыс эһиэхэ. театр театр эһигини куруук үтүөҕэ, үрдүккэ эрэ сирдии, угуйа турдун. Уонна оттон дойдугутун таптаан, дойдугут туһугар үлэлээн-хамнаан, куруук настроениелаах буолуҥ, олохтон үтүөнү сырдыга эрэ өрө тутун, доруобай дьоллоох буолун. Руслан, оттон эйиэхэ мин баҕарабын айар үлэн өссө даҕаны сайда турдун, эн спектакльлэрин театр эйгэтигэр киэҥник биллэн, уонна дьон-сэргэ, норуотка биһирэбили ыла турдуннар.